Yessetma ay atmaten azul fell-awen, am wakken nemsaɣ tanumi yal tikkelt di deg umalas deg wass n acer, nettawi-d awal ɣef ayen yerzan tasekla tamaziɣt s umata, Mi ara d-nini ayen yerzan tasekla tamaziɣt s umata, yezmer ad d-nawi neɣ ad d-nesnubget amedyaz, neɣ ad d-nesnubget yiwen yettarun ɣef tsekla, neɣ yiwen yettarun tasekla, neɣ win yettarun tamedyazt. Dɣa tamedyazt twalam d yiwet n tgejdit inetmen iǧehden iɣef tebna tsekla tamaziɣt, ladɣa taqbaylit. S yisem-iw, s yisem-nwen, s yisem n wid yellan dagi deg Rradyu Tamnaḍant n Tubiret, ad s-iniɣ i yinebgi-nneɣ n yiseɣ, inebgi-nneɣ n wadur, n lḥerma, azul fell-ak, ansuf yis-k.
Azul, azul fell-ak a Mass Baḥmed, tanemmirt ɣef leɛraḍ-a i d-tefkiḍ. Azul i wid yellan akk deg umaṭṭaf-agi n Tubiret, Azul ḥemran i wid ara d-islen i tedwilt-agi-nneɣ. Tanemmirt.
Lemmer ad k-d-iniɣ d anwa i d amedyaz n Ccaf Muḥemmed? N Ccaf Muḥemmed neɣ Ɛmer akken ttwassneɣ deg uxxam, imi Muḥemmed-agi akken qqaren d l'état civil. Deg uxxam ttwassneɣ kan s yisem-agi n Ɛmer, d win ilulen deg yiwet n taddart n At Welḥaǧ, taɣiwant Agnigaran. Ddreɣ deg yiwet n taddart niḍen n tɣiwant Agnigaran, qqaren-as At Yiɣil. Maca kecmeɣ-d ar Tubiret, ar Bwira, deg useggas n tlata u sebɛin, d axeddam, dɣa ufiɣ-as lbenna, qqimeɣ-as tagi. Tanemmirt tameqqrant. Eh, Mass eh, Muḥmed, eh, twalaḍ ussan-agi aṭas n tfaskiwin, aṭas n wawal i d-yellan ɣef yiwen wass i yellan d ass ad nini d amezruy, d tarix, d azamul, d rrems, c'est un symbole. Wagi d yennayer Yennayer tettfugul tmurt-nneɣ Lezzayer s wudem unṣib. Ula d keččini ɣur-k awal-ik ɣef Yennayer, ini-yi-d amek i tesɛeddaḍ kečč Yennayer, ahat tesɛeddaḍ-t s usefru, ahat tettekkiḍ, ayen tebɣiḍ ini-t-id ɣef Yennayer. Tanemmirt aseqsi s wazal-is. Aseggas-agi sḥassfeɣ imi ur tt-tekkiɣ ara di berra di Yennayer, maca deg uxxam-iw nexdem ansa-agi ama d ibeddel imensi u ak-d-iniɣ

Yefka asefru mi qqareɣ yennayer, yefka-aɣ wakud ad t-id-nɣer ɣer dagi. Fkiɣ-t i gma yellan di tmurt, di taddart-nneɣ. Yeɣra-t-id deg uɣerbaz alemmas Lǧahanat Bumehdi. Yeɣra-t-id netta s yiman-is, d gma. donc deg umḍiq-iw ɣer ahi d gma, ufiɣ-as timmi dagi di Tubiret, ifka-t i yiwet n teqcict i yeqqaren dinna di tesnawit, teɣra-t-id dinna, donc xedmeɣ i yennayer akken nniḍen. Wi k-d-iniɣ wis tlata, wis kraḍ, mmi-s n mmi i yesɛan tesɛa snin, yeqqar di tis rebɛa, dagi di Belmehdi, fkiɣ-as abruy, Aberru kan seg usrug n yennar, yeɣra-t-id deg uɣerbaz amezwaru. Ur tella yelli-s deg yelli-s n gma i yellan d lǧiha-agi n Ǧebbahya. Fkiɣ-as daɣen abruy, u fkiɣ-as kan leqdic akken i yi-d-teɣder f f yennayer. Ihi ɣas ur lliɣ ara s timmad-iw, lliɣ akken nniḍen. Aql-ak telliḍ a Mass Muḥend, telliḍ akken iwata yernu telliḍ deg uɣerbaz. Lmeɛna-s asefru mi ara yekcem ɣer uɣerbaz ad yili d ttrebga, ad yili d asedwel, akka ad d-yessegmi arrac, d ayen yessefraḥen mliḥ mliḥ mliḥ mliḥ. Ahat tebɣiḍ ad aɣ-n-d-teɣreḍ asefru-yaki-inek? Ma tebɣiḍ, imi dɣa aql-aɣ mazal-aɣ di yennayer, asefru-yagi-nneɣ i k-id-ɣran gma d wiyaḍ-nni. Tikkelt-agi efk-iyi tegnit, kwi iniɣ uqbel ad ɣer asru, d leqdic-iw amezwaru, seg wasmi lliɣ ẓriḍ lliɣ d amuḍin, ur ffiɣeɣ ara imi lliɣ d amuḍin akka yeḍra-yi-d yiwet n twaɣit akken deg-i tɛelmeḍ yessa Mass Mohamed, donc leqdic-inu amezwaru d ass-agi deg umaṭṭaf n Tubiret. Igerrez, wellah ar d ayen issefraḥen, ula d nekkini nniɣ-as iwakken ad yettu akk Tawaɣit-nni, nniɣ-as ad t-id-nessufeɣ, ad t-id-nawi ɣer daki, Aql-i s lferḥ d ameqqran, alḥemdullah, aql-i s tzmert-iw, ɣas ixuṣ kra, labas, ad nini neḥmed Rebbi. Aql-ak tezzuǧgeḍ akken iwata. Ihi ad nɣer asefru, ad nehdu i iqeddacen akk n Radyu n Bwira, i keččini a Mass Beḥmed, i wid ara d-isellen i usefru, ncallah d win ara sen-yeɛjben. Tanemmirt. Lefṛaḥ yezzi-d yennayer, Am uliɣ di Joe Maziɣ. Tusam-d akken ad ten-nemmager, nekk ferḥeɣ yid-wen lliɣ. Yal seggas ad t-id-nfekker, akkanik i wen-ttmenniɣ. Azul fell-awen merra, s wass umenzu useggas, yennayer d tameɣra, deg umezruy yewwi-d ayla-s, baba ɣer jeddi yeẓra, Ula d nekk fell-as d aɛessas. Baba ɣer jeddi yeẓra. Ula d nekk fell-as d aɛessas. Ur nettu ansayen-nneɣ. Ur nettu leɛwayed-nneɣ yennayer nbeddel imensi. Lesfenǧ, tiɣrifin ɣur-neɣ. Deg ubuqal udi yefsi. Seksu d weksum gar-aneɣ. S tezmert nezzi-d i uḍebsi. Hatan yusa-d yennayer. Atan yusa-d yennayer yerna yegla-d s lxir-is. Adfel yessaɣef idurar, ifraḥ ufellaḥ d mmi-s, yeẓra ma yezreɛ d imger, ur d as-ittruḥ leɛtab-is. Azul yakk i Imaziɣen, azul yakk i Imaziɣen di rebɛa tɣemmar n ddunit, yennayer i ɣ-d-izeduglen, nezha ass-a nettwali-t, Arnu-d tagmat gar-awen, buddeɣ-awen lehna talwit. Tanemmirt. Igerrez tanemmirt i keččini, igerrez mliḥ. Tanemmirt i Mass Ba. Ijbed-iyi-d wawal-aki aneggaru imi yeṭṭef lsas deg usefru. Awal-aki tadukli tagmat. Keččini teẓriḍ amek tagmat, amek amek tadukli, amek yennayer i ɣ-d-yettawi tagmat akked tdukli.
Ad nawi amedya, di yennayer ttilint temlilin n twaculin. Ttilint ayen ma neqqar lewziɛa di tudrin. D timlilit, d tidet. D timlilit, llan wiyaḍ ahat ttɣiman d iseggasen berra i taddart, di yennayer ad d-yas ad yettekki di temcerḍin i neqqar neɣ lewziɛa neɣ timcerḍin neqqar nekkni. Donc timlilit-nni akelli tettarra-d. tadukli terra-d tagmat d tamaynut. Ah, llan llan dayba myutten myutten eh, d iseggasen ass-nni ahat ad mlilen eh, ahat llan wigad eh, llan msebɛaden akka cwiya ass-nni ad ɣli tegnit gar-d ahli d-semlil yennayer d lfuruḥ-nni d lferḥ-nni n yennayer ad yerren tagmat gar medden. D tidet tenniḍ-d daɣen ma llan imennuɣen ad ttwakksen. Ma llan imennuɣen ad ttwakksen. D tagnit.
D tagnit.
Tenniḍ-d daɣen ɣef temceṛt tani, d tagnit daɣen imdanen akk ad ččen aksum yerna ad ččen akk kifkif. Ad ččen akk kifkif, yiwen imensi. D yiwen imensi.
Axaṭer lukan ma nala yella wanga llan lɛibad llan yella win ur nezmir ara mi ass-nni. Eh, imensiyen yennayer ahat ma dersen yal axxam ad d-isers imensi kif kif-nsen akk acu ara ččen. Ula deg uxxam kif kif akk acu ara ččen, igerrez.
Tenniḍ-d daɣen daki yiwen wawal daɣen eh, fell-as d aɛessas. An ili fell-as d aɛessas, igerrez, eh, meḥsub am akken d yiwen weẓru i yessiǧehden mliḥ asefru. Uqbel akka, nniɣ-d baba ɣer jeddi yeẓra uɣaleɣ ulseɣ-as-d nniɣ-as baba ɣer baba-s yeẓra wa yettaǧǧa-tt-id meḥsabi wa ula d nekk fell-as d aɛessas ula d nekk fell-as ma yella ur stehzan ara deg-s wigad-agi ula nekk aql-iyi d-s u yernu am akken d tabrat eh, i warrac imeẓyanen daɣen i wigdak ara d-yasen mi ara ɣren asefru-yaki acku asefru ad yeqqim yura Yani aḥemdullah yani aṭas i yelḥa yennar taggara-agi. Yelḥa mliḥ. Aṭar akken i cfiɣ
yennayer. Di zzman n tegrawla nxeddem yennar deg uxxam kan. S tufra bama nniɣ-ak imani lkubrefeu neqqaren akken i lefransa.

Le selway n tegduda, arraz, le prix. Le prix du président de la République. Anect akir kulli yerra-yas tikli ɣer Aṭas i yennerna, aṭas i yennerna, aṭas. Yernu ahat zik yella di kra n imukan kan akkagi, ad nini am tama n Icawiyen, tama n Leqbayel, tama ihin, mi tura yuɣal am akken ad d-tiniḍ Lezzayer akk, xas xedment, meɛna mi yuɣal s wudem unṣib, iban-d. Iban-d s waṭas, neɛya icudd-nni zwag deg wawal, Nexdem-it deg uxxam, yal axxam ad yesfugel i yiman-is kan akkagi, ad ifk
ad ifk lbenna lbenna-nni ad ibeggel belli atan aqlaɣ di yennayer aqlaɣ nella aqlaɣ nella yennayer ad seṭṭen i uqcic xaṭer ẓreɣ ara aṭas ur lefhim ara ttḍila-agi ça veut pas dire Sfehmaneɣ-tt-id.
Aṭas i d-iheddren fell-as, meɛna nekki s timmad-iw ur ẓriɣ ara ayɣer. Ttḍila, ça veut pas dire ça, zexmeḍ ttḍila am akka tawiḍ mmi-k s akuafur. Ad d-tekkseḍ juste une mèche ɣef tazrurt-nni n zdat. Aqcic ad as-ssiwḍen aseggas ad t-id-yaf yennayer. Kay, mmis n mmi, mois de mars agi, siweḍ aseggas. Le 4 mars, inchallah, tiḥerz Rebbi, Yunus, ad siweḍ aseggas, donc, yennayer agi, xemɣas warraw-is nniḍnin. Warraw-is nniḍnin akk. Ani qqareḍ tagmat, tawacult ddukul-d. mi i yeɣas izdeɣ weḥd-s mi d yenna ara d-yas ɣur-i ilaq ad asen akk ɣur-k ad nexdem akk yenna ara deg uxxam arraw-is akk xedmeɣ-asen aseṭṭila-agi d acu neɣ i d-sefham-agi n ttḍila aṭas ay fehhmen belli asexxamen la coupe-nni xedmen deg uɣfer no jeddes neɣ généralement ma yelli jeddes bu qcic deg uxxam netta mu ttmuddun akka am keččini voilà kid ixedmen arraw n mag n kisistren D acu ttḍilan-nni? Mačči asexmeḍ n kupati d kuafur belli d professionnel. Ad d-kkseḍ inmac akken qqaren s tṛumit. Inmac, tazrurt.
Akka mi akka agi seg uniyar neɣ akka agi ayagi. Ha d tasḍila n beqcic d nyinar ɣur-neɣ. Awa igerrez mliḥ mliḥ. Yella kra tebɣiḍ ad d-ternuḍ ɣef inayr? D ay akka zemreɣ ad muqel ma akka d aseqsi-inek. D tidet.
Nniɣ-ak a Mass Muḥ d tikkal Nesɛa aḥbib di rif, tikkal nesɛa aḥbib di lɛalif. Keččini ɣur-k yiwen usefru ɣef aḥbib, akka? Ma yella tebɣiḍ ad d-ɣreḍ qbel asefru neɣ tebɣiḍ ad nehder ɣef usefru? Akka i k-yehwa. Akken i k-yehwa keččini. Ad nɣer asefru mbaɛd ad. Mbaɛd ad nesqerdec.
Ad nesqerdec fell-as.
Tanemmirt, ɣer-d ihi asefru. Axaṭer tura ula d asentel-agi s-fkiɣ ur ẓriɣ aṭas.

Dɣa sru ur d-qqareɣ ara ɣef am taggara ad d-iniɣ d acu. Am am ad taggar ur d-nhedder ara. Ahat ugad ay sen usru-agi. Ad ad yili ccɣel temseɛreq. Ma ḥercen ad d-afen ad d-afen lqebla ad d-neṭqeɣ nekk. Ad d-fkeɣ la solution. Bɣiɣ s lebɣi n lebɣi ulamma netta d aɛdaw-iw. Iga aẓar yefka-d imɣi, yemɣi-d ger iḍudan-iw. Tafekka-w tbedd am yesɣi, idammen kfan seg udem-iw. Amek armi t-rriɣ d aḥbib, win i ineqqen d turda-s? Yeggul ur yeččur lǧib, aṣurdi ur d-yettaf gma-s. Ma ulac-it, allaɣ yettɣib, ttuɣaleɣ d yir tarra-s. Di temẓi lemdeɣ lbenna-s, ulac win n hemma. Wi s-yennan ass-a ad d-yas akken ad d-greɣ di ndama, sys aliɣ tinexsas yessegra-d i yicama. Ur terbiḥeɣ ur tennuleɣ. Ur terbiḥeɣ ur tennuleɣ seg wasmi ddiɣ di ubrid-is. Netta ireqq, nekk la reqqeɣ. Amzun ẓẓiẓin ɣer tmessis. Zgiɣ la t-ṭṭafareɣ deg-i la ixeddem la ṛṛay-is. Isseṛẓig deg-i tagulla. Ayen ččiɣ yecba lḥentit. Anda ddiɣ yid-i yella sehtirfeɣ ula di targit. Yessufeɣ-d deg-i lɛella. Briɣ-as wi ibɣan yaɣ-it.
Ad ak-yeɛfu Ṛebbi. Ad ak-yeɛfu Ṛebbi. Ihi Tamufert, f lǧal-is wwiɣ-d asefru. I wid yebɣan ad rren aḍar. Aṭas n wid yettɣurru, aṭas n wid yessexṣar. Nekk axṣim-iw d agerru, netta i d sebba n lemrar. Nekk axṣim-iw d agerru, netta i d sebba n lemrar. Tanemmirt. Tanemmirt i keččini, ihi atan tenniḍ-t-id d agerru, d ddexxan. Wiss kan ma ufant-id.
Ah. Eh,

ara tesweḍ yiwen ugerru eh, ad iruḥ eh, ahat wazal n dqiqa si tudert-ik eh, waki ma yella yernu mi ara d-neɣ tapakit-nni yura dinna waki
yettḍurru tadawsa n umdan ɣas akka neẓra annect-agi ayen i ten-ḥemmel ay justement i ten-ḥemmel nuɣal nḥemmel lantirdi ayen yettwagedlen

Aẓiẓen-agi d adawan n teqbaylit daɣen i d aqbur, aṭas i d t-ittun. Sseḥmuyeɣ, ma k-ɛeddiɣ sseḥmuyeɣ. Ma d-nniɣ ad sseḥmuɣ, ad ẓiẓneɣ. Yella yiwen umedya yeqqaren ini zerḍeɣ-t-id ad...
Wwiɣ-t-id ad yesseḥmu, wwiɣ-t-id ad yeẓẓiẓen, yeẓẓel iḍarren, yerra-yi nekk d axemmas. D wakken,

qqaren cbab, mazal mm. cwiya ula deg durar ad tiniḍ tardest. Tardest est pourtant c'est une mesure. Aywa, hḍra naḍ fell-as. C'est une mesure, ma ma cerqeḍ akka adres seg de seg de bouz arma de ameẓyan amecṭuḥ akk. Qqaren-as tardest.
Tardest.

Win ini-as ad zluɣ axerfi. Ah, takid yiwet n tmacahut. Tusa-d kan akka mmektiɣ-tt-id. Ma tebɣiḍ tamacahut, ma tebɣiḍ tt-id nawi, ad tt-id nawi. Tamacahut. Ttuɣ tt-id. Yella yiwen ur yesɛi ara dderya. Aywa.
Yedder netta d tmeṭṭut-is di talwit. Yuba-s yenna-as lemmer ad sɛuɣ eh, dderya, ama d aqcic ama d taqcict. Illa ɣer usuru-agi mu teḥfiḍ ɣer tiqu, eh, illa ɣer. Netta illa d tamacahut, eh.
yenna-as ad zluɣ ikerri bu sebɛat urdas. Bu sebɛat urdas.
Hatan. Hatan yeggul, yenna-as ẓra amek nettgalla nekkni tebra, s inebran i yeggul. Mbeɛd ilul Rebbi yefka-yas-d, Rebbi sebḥanu yefka-yas-d aqcic,

deg wacciw-is acciw-nni iqis-as sebɛa urdas ilaq sebɛa urdas mbaɛd ilqa igul s berru n tmeṭṭut akken kan yekker inas jmaɛ dduzan ima ta yejba-d Nansi Muḥend Si Muḥend aki d amussnaw ur neẓri ara ma d Si Muḥ Umḥend neɣ d Ccix Muḥend d yiwen umusnaw i d-yejban Ini, llan kra n wat leɛraḍ dinna ur bɣin ara annect-agi, ɣas akka llan wiyeḍ bɣan-as annect-a. Llan wigi iḍebbren fell-asen ass imi tegguleḍ ilaq ad s-tebruḍ. Akka, akka swaswa. Wiyeḍ-nni nnan-as yeɛni amek, ɣef lemgilat-agi ula d Rebbi sebḥanu ak-yenna ad tuẓameḍ teltiyam ruḥent lemgilat-nni. Nnan-as ihi ata yella daki Ccix Muḥend ad t-id-nawi balak ad yefru.

Yiwet seg-sent d tagrawla n Lezzayer. Kečči i terriḍ-t tajmilt i tegrawla n Lezzayer, tebɣiḍ a ɣ-n-tawiḍ asefru ɣef tegrawla n Lezzayer?
Tagrawla n Lezzayer mi nekkini asentel-inu amek i d-yusa, axaṭer d win ilulen di Waḥed Uxemsin, cfiɣ di tegrawla, cfiɣ d ababara n lmeḥna n.

Xaṭer llan isefra vraiment, eh, pratiquement isefra-inu iru kulli d eh, tasarut kan akka. Eh, Ttruḥun-d iman-nsen. Donc yusa-d usentel-agi walaɣ tayemmat ma twali mmi-s yuli s adrar. Sma akken asin a yemma bqa ala xir akka ad ruḥeɣ am teqsiṭ-nni n Farid Ali ay ma ṣber ur ttru ay ma ṣber ur ttru
donc ass-nni donc asentel-agi d-iwiɣ ma k-it wala mmi-s yekker Yedda d lerfaq i wigi imu yefka asiher ad mlilen. Mi akken i yeffeɣ seg uxxam, i ṭṭlam, axaṭer ilaq mačči ad walin, ilaq ara yeffeɣ s adrar. Xemmeɣ tayemmat-nni tesseqsay deg yiman-is, Yadra ma mazal ad ẓreɣ mmi? D tidet, xaṭer. Yeffeɣ s adrar. Yeffeɣ s adrar, imir-nni yezmer lḥal. Yeffeɣ lmut. Iruḥ ad yemmet.
Iruḥ ad yemmet akken ad d-yawi timunent i Lezzayer.
Donc, aseqsi-nni, aseqsi-agi-nni, d win i uriɣ, xemmeɣ tama akin, c'est un petit montage poétique, nniɣ-d acu tettxemmim tyemmat, ɣef mmi-s, yuɣal, yefka-as-d tiririt netta. Ah, yella am akken d adiwenni am akken c'est un dialogue un dialogue yerra-d iṣebber-itt-id makken ad nini iṣebber-itt-id akken ma ṣebr ur ttru donc deg usefru-agi ad d-begin rabbi amek i s-inna henni iman-im ad nsel ad nsel tiɣri n tyemmat-s tessawel tyemmat tenna a mmi anida telliḍ Wis ma tella-d di lehna, wis ma yenɣa-k usemmiḍ. Izad weɣbel yennerna, a mmi wis d acu teččiḍ. Teffeɣ-d tafejrit n wass, tamekḥelt gar ifassen. Meyya leɛdaw amessas, atmaten-ik cceg gar-asen. Timunent, a mass ad d-tas, ɣas ma ḍulen iseggasen. Ẓriɣ a mmi abrid iḍul, Ẓriɣ am abrid iḍul yak d ucengem s baṭli. S tebɣest d nniya deg ul tnuḍḥem akken yebɣu yili. Yal yiwen d yiwen yeggul, ma d facal ur d-yettili. La ttxayaleɣ di lmut-ik. La ttxayaleɣ di lmut-ik ula d aẓekka ur t-tesɛiḍ. Amek akka ara ttuɣ udem-ik gar wallen-iw amzal am yiḍ? Ṛebbi ad yili di lɛiwen-ik. Deg wul n yemma-k tezgiḍ. Ṛebbi ad yili di lɛiwen-ik, deg wul n yemma-k tezgiḍ. Yenna-yas, A yemma, a yemma henni iman-im ɣef tmurt-iw ɣas ma mmuteɣ. Ass-a leḥsab ur d-iqqim mmuteɣ ass-n mi d-ffɣeɣ. D wagi d inzi n mmi-m, d timunent i d iswi-nneɣ. Ini-as i yelli-s n medden. Ini-as i yelli-s n medden tinna-d ɣur-ɣ d zzwaǧ-iw. Ur nfiɛen imeṭṭawen, d zzher-im am zzher-iw. Tamurt-nneɣ i yezwaren, ma ur d-ǧǧiɣ yid-m arraw-iw. D tamurt-nneɣ i yezwaren ɣas ma ur d-ǧǧiɣ yid-m arraw-iw. Igerrez, igerrez, igerrez mliḥ mliḥ. D akka tha, amek ad d-tiniḍ, tgelmeḍ-d, tṣewreḍ-d, meḥsub ayen akk yettmagar d lḥif. D tugniwin, d tugniwin. D tugniwin ay d-tmuddeḍ, dɣa d ayen igerrzen acku mi ara d-theddreḍ akkenni, lemmer ad yili yid-neɣ akaki yiwen d amsuneɣ, Yeɛni yessunuɣ i tdisini yili a ɣ-d-yefk tugna akken tella. D akka i tenniḍ-d asemmiḍ, axaṭer ma tudreḍ-d asemmiḍ, atan d waki ara d-yinin acu n lḥif i yesɛedday umjahd akka a Mass Muḥ. Asemmiḍ, deg imeslayen imezwura, imeslayen ixfifen. Yemma-s a s-teqqar, axaṭer twulft tesservay-as-d, Acu ara yečč, acu tebɣiḍ a mmi, atu, yella yid-s, Mbaɛd asmi iruḥ, ur neẓra ma yečča neɣ yeswa, ma yeṭṭes neɣ ur yeṭṭes, ara yenɣa-t usemmiḍ neɣ ur yenɣa ara. D tidet.
Safi d lḥif-nni i tettedder temɣart-nni i tayemmat.
Aywa. I d-nniɣ d am wakken kkseɣ-as lurul-nni n temɣart, leɛbeɣ-t-id nekkini. Yerna dagi tesqed ceṭṭani yiwen n wawal, akken i d-tenniḍ mqbel ad kemmleɣ, tenniḍ-d awalen fessusen, bṣaḥ awalen i tesqedceḍ fessusit, meɛna lqayit deg unamek, sɛan lmeɛna lqayen. Asemmiḍ, iniḍ asemmiḍ, yeqqar-d akk ayen i yesɛedday umjahed deg udrar. Ma tenniḍ-d asemmiḍ, am wakken ad d-iniḍ yezmer ad yili illuẓ, yezmer ad d-iniḍ yenɣa-t usemmiḍ, yezmer daɣen ad d-iniḍ tenɣa-t ssxana. Aṭas n tɣawsiwin i yettmagar. Axaṭer win ay yeffɣen seg uxxam, ur ẓran agi agi agi agi ay yeṭṭes, anga yak aql-aɣ tura dagi, aql-aɣ d timunent, di talwit, ma iɣli cwiṭ usemmiḍ, ad kmaṣen ad neẓmeḍ iman-nneɣ. Acu ara d-iniḍ, win akka i yulin s adrar, yeččan ur yečči ara, yelsan ur yelsi ara, d ugur ameqran. Daɣen dagi tesqedceḍ aẓekka ur t-tesɛiḍ. Aẓekka yeɛni tinṭeḍ. Aẓekka, aẓekka. Aẓekka ur t-tesɛiḍ.

Ah, win i bɣiɣ ad d-iniɣ. Tanmirt tameqqrant am wa. Sqedceḍ tani deg yiwen n wawal tabɣest eh, d imaziɣen n ṣṣeḥra i t-isseqdacen. Tabɣest, eh, kuraj.
Kuraj, ibɣas.
Nniya deg wul.
Nniya akked tebɣest. Yeɛni amek i tesdukleḍ sin wawalen-agi, d ayen igerrzen maḍi. Neɣ s tebɣest nniya deg wul, tnuḍḥem Anaḍeḥ-agi tewtem af tmurt, temmesten af tmurt. Akken ibɣu yili.
Tesseḥb ibrem ɣef tmurt. Telluẓem, teɛramt, mi tnuḍḥem s tebɣest, d tabɣest-nni akked nniya i si tleḥḥum. Ilaq imeẓyanen n wass-aki ad ẓren belli timunent, azarug, ur d-yusi ara kan akka. alarmi nneḥwaten yemdanen. Ḥlil,
cfiɣ-d meẓẓiyeɣ, mais quand même cfiɣ-d, cfiɣ-d i tayet grawla, surtout lǧiha neɣ nekni snat lkaẓirna tinsa, aguni yeɣran tafsa, lkaẓirna. Akken kra n yemdanen. Bla iwaḍiyen, bla. Nniɣ-ak akken imdanen sɛan lkuraǧ, qublen lmut, qublen uzzal, qublen times. Mebla ma banen ak igiǧǧi i s-giǧǧin lɛibad, neẓra ma tecfiḍ. Nekkni cfiɣ, ḥesbeɣ, nguǧǧ sebɛa merrat, sebɛa iberdan. Taddart-nneɣ zona interdit. Taddart-nneɣ deg Welḥaǧ, derrière Tigejda-agi, lǧehna akk-lli zona interdit. Umbeɛd amek i xeddmen i lɣaci, ttfermutin lɣaci. Win yellan gat lɛiz tawen lḥiẓer, win yellan d aḥiẓer tawen ɛin ṭruk. Ɣilen d annect akka ara yeǧǧen imdanen ur ttemsefhamen ara, meɛna xedmen lḥal. D tasertit-nsen, d tasertit n
Bṛazza. Ɣas akkenni, ɣas akkenni, Izzayriyen s tebɣest n yergul. Acku i tikkelt tamezwarut aṭas n tegrawliwin i yekkren ur ssiwḍent ara ar yiswi, meɛna tagrawla n rebɛa u xemsin d yiwet n tegrawla i d-yuɣen akk tamurt n Lezzayer. Ɣef annect-agi i d-wwi azarug d yiwet n tegrawla meqqren. Ur s wulac par rapport ad d-tiniḍ ayen allel nessa Fransa akked wayen sɛan Izzayriyen, ulac. Ulac, nniɣ-ak tesmektaḍ-iyi-d s yiwen wemɣar yenna-yas mmi-s di les années 45, deg iseggasen xemsa u rebɛin, yenna-yas Fransa tesɛa uzzal, tesɛa leslaḥ, yenna-yas ad ɣen-teɣleb. Yenna-as wemɣar-nni, yenna-as win i k-yennan Fransa ur tetteffeɣ ara si tmurt-nneɣ, d lkafer i yella. Yenna-as, ma yella tebɣiḍ ad tɛawneḍ atmaten-ik di lpipiya MTLD, yenna-as ɛawen, carek yid-sen. Yenna-as, neɣ xemsa ɣef yimi-ik. Yenna-as, sya d asawen, lukan ad iyi-d-tiniḍ Fransa ur tetteffeɣ ara, yenna-as ad k-zehreɣ. Aywa.
Yekfa wawal.
Yettḥseb ur nezmir ara yebɣa ad yili ur nezmir ara itag. Keččini d akka tesqedceḍ yiwen n wawal eh, ur tesɛin ara ahat nutni icenga n Lezzayer, ɛni Iṛumiyen n yimir-nni. Neɣ Iṛumiyen n zik ara Iṛumiyen n Fṛansa. Tesqedceḍ awal tabɣest akked nniya. Axaṭer umnen belli Lezzayer ad teffeɣ. Yernu d tagrawla i yellan, tura nekkni nettwali d tagrawla n sebɛa snin, meɛna nettat d yiwet n tagrawla ahat i d-yebdan si tallit n Yugurten taliḍ-d. Tura ma nettmuqul kan 1830 ad nekcum kan, axaṭer nettmuqul kan mi tekker lkerṭuc. Uqbel, acu yeḍran uqbel? 1830 armi 1954, c'est tout un monde. Daki daɣen tesmektaḍ-iyi-d seg yiwen iserdasen n La Faḍma n Sumer, ameqqran iserdasen, asmi t-id-yeṭṭef Bijou, Bicuḥ i s-qqaren imir-nni di tmurt n Leqbayel, asmi i t-id-yeṭṭef yenna-as-d dayen Fransa, Lezzayer ad tuɣal d tafransist. Yenna-as, ɣef leḥsab n win i d-yuran aḍris, yenna-as, qqaren-t warrac n premyera-nni n useggas amezwaru deg uɣerbaz, yenna-as lukan ad teqqimem leqrun tamurt ad tt-teffɣem. ṭṭfent leǧwayeh n 56 mi muɣel di 1956 yeḍra-d useqqamu n ṣṣumam ini-as lukan ad teqqimem leqrun tamurt ad tessefɣem ẓra ajur yibbwas am akken rebbi sebḥanu yefka-yasen tamuɣli yaki ɣer zdat ad nruḥ ar usefru nniḍen dɣa imi d-hedren daki af tyemmat amek meskint tenneḥwaf af mmi-s amek terɣa tasa-is ɣef mmi-s

Aseggas nekk i d-fruriɣ ayefki-s d win i swiɣ armi d-wwḍeɣ d aterras. Tagi, tagi d tayemmat i sɛiɣ, si ssuq ur tt-id-ttawiɣ, amḍiq-is d winni d llsas. Tayemmat teswa lemrar ɣef mmi-s akken ad yekker I s-ittara di lxir-is. Tefreḥ tura mi meqqer i zwaǧ-is tebɣa ad teḥder tarwa-s ad ṭṭfen irebbi-s. Ass-a tezga-d tettwaḥqer s axxam n yemɣar n tḍegger la tḥetteb deg ussan-is. A gma, a gma ɣas ddu s lqis, yemma-k ur tejreḥ allen-is, mudd-as leqder d lehna. I wiyaḍ ur ttḥessis, yal yiwen ddnub i yiri-s. Yid-s ur xeddem cceḥna. Tayemmat, i warraw-is, lǧennet sed wiḍarren-is, Rebbi akka ad inna. Ah, igerrez mliḥ mliḥ. Acu, acu n lmisaj, acu n yizen, rrisala, i tebɣiḍ ad t-id-tessiwḍeḍ seg usefru-yagi? Yal acemma a Rebbi, amisaj ata-yi kan dagi deg usefru. Ɛawed, ɛawed-as-t.
Yiwen ad testehziḍ d yemma-k igi, teččiḍ, teswiḍ, ma akken i txuṣṣ nettat. Keččini efk-ik ad teččeḍ, ma akken i tettesseḍ nettat tettɛiwizeḍ ɣur-k. Ma yella ineɣ akk usemmiḍ, s ilfo ad d-tekkes taqendurt-is deg tɣum keččini. Teqqim usemmiḍ nettat bac akka ad d-terr keččini. Surtout, tura nhedder ɣef surtout tiyemmatin n zik ixuṣṣen wallalen ama d lbus ama d
Nettat ad tḍebber aceṭṭiḍ-nni yesɛa tɣuma i tḍebber neɣ i txiḍ s ufus. Lisansyal, mmi-s-nni ur t-id-tseɣwi ara, ilaq ad ikker, ilaq ad t-id-tesseww d argaz. D tidet.
Daɣen, mi d-nhedder tura akka ɣef tyemmat, meḥsub keččini yal asentel tuwiḍ-d fell-as. Tuwiḍ-d daɣen ɣef yiles. Tzemreḍ ad aɣ-d-teɣreḍ asefru-yaki iles? Iles.
Iles qqaren akka iles ilɛeb-itent akk. Qqaren iles yettḥawal-itent, aqerru yettaɣ-itent. Awal ma wedzil yefra, ma ɣezzif, ad yaru kra. Kiri dagi iles deg usru uddreɣ d iles-nni n dir, ddreɣ-d uɣalen-as ukaɛen aḥeccawen akken i yelhan. Ɣas d yiwen n yiles i yellan. Yiwen n yiles i yellan. Am akken sin yilsawen i yellan. I yellan, d tidet. Am akken sin.
Donc, iles, euh, asentel-inu yusa-yi-d euh, seg At Yeɛla. At Yeɛla qqaren euh, ɛud n iles u tetteslan. Asnini azul fell-awen. Azul fell-asen, yɛtikum ṣṣaḥa. Ikin aql-aɣ ara asen tajmilt. Tajmilt meqqren. Ara asen tajmilt, u yeɛǧeb-iyi. Dɣa tɣelli-d akka d tikti d-iɣlin armi uriɣ asefru-agi. Dɣa ad d-nini asefru ɣef yiles, d acu i ixeddem yiles? Iles, d at yeɛlig iɛuhden n yiles imi yesfuǧǧuɣ yal ass. Mi d-yenna awal iteqqes ad yeffer deffir tuɣmas, dɣa dinna ara yeṭṭes, ɣef uqerru ɣlint-d tlufa-s. Ɛuhdent ur t-ččint d aksum akken tebɣu tili lbenna-s. Yenjer abrid i lehmum yal mi ara iɛeddi tilas, imi d netta i d amcum yefreq mmi-s ɣef baba-s. Nnan iles d war iɣes, ur yesɛi ara iɣes. Akken i s-ihwa i yesleɣwi. Ilɛeb akka i s-ihwa. Nnan iles d war iɣes, akken i s-ihwa i yesleɣwi. s yir awal ma ad d-isseɣres ɣer yir brid i yettawi. Iḍudan wehhan ɣur-s akken amdan ur neswi. A yiles yellan d leḥlu, d acu k-yerran d lqers? Win tḥuzaḍ ur iḥellu d allaɣ-is yezga yumes. Ayen tferneḍ d aɣullu, ttezdi k-teǧǧiḍ tweḥd-s. Suref-iyi ay iles aẓidan. Suref-iyi ay iles aẓidan a win yeṭṭḍen tasedda. Kečč telliḍ ɣer yal amdan. Wid yettḥezziben ila da. Ferru timsal di lawan yal mi ara d-teɣli ccedda. Ferru timsal di lawan yal mi ara d-teɣli ccedda. Ihi imi d-tudreḍ dagi iles aẓidan, Nebɣa, aql-aɣ di taggara n tesgilt, nebɣa ad ɣ-d-tefkeḍ awalen d iẓidanen ɣef tesgilt-agi.
Akka i nniɣ a Mass Beḥmed, tisgilt agi aql-i ufiɣ-d iman-iw am wakken aql-i deg uxxam gar twacult-iw agi i tt-xessareɣ isefra. d tazgilt s wazal-is u mačči d tikkelt tamezwarut selleɣ-as di ṛṛadyu ma inebgawen i d-tessawiḍ selleɣ-asen teɛǧeb-iyi yiwet n tesgilt yani tettawi-d isental sya u sya nekk ad k-d-iniɣ tanemmirt-ik tanemmirt u ak-iniɣ tabɣest d nniya ad tkemmleḍ akka Tanemmirt tameqqrant, meɛna i k-d-iniɣ ma yella kra teẓriḍ ixuṣ di tesgilt-agi neɣ acu, ini-t-id, ayɣer, ɛla xaṭer tasgilt-agi tettwaxdem i kunwi, u kunwi si tama-nwen i wakken-nni ad tesbuɣrem, yeɛni vous allez enrichir, idles d tutlayt n tmaziɣt.
Ala ma nniɣ-ak tura ulac ayen yellan ikemmel akken qqaren akenni. D acu lisensyal, lisensyal s umata d tadwilt kini ɣur-k s wazal-is. Aqli d win yellan zga di tfaskiwin, llant tfaskiwin i yelḥan 15 sna ttilin wuguren. D tidet.
Ɣas d ibaskiwen i yelḥan acḥal n snin. Ugar n sinin, d acu nezmer ad nawi nnig n Rebbi ikemlen. D awal lɛali.
Ihi ad k-iniɣ tanemmirt tameqqrant, tanemmirt ula i kečč imi d-tusiḍ, imi d-terriḍ i teɣri n tinubga-nneɣ. Ssarameɣ ad d-tuɣaleḍ tikkelt nniḍen, u ssarameɣ ad tiliḍ d ameddakel n Rradyu n Tubiret, daɣen d ameddakel n tsekla d wid tt-yettarun. Is tma ay atmaten akka i d-newweḍ ɣer taggara, qqimet di talwit ar tikkelt nniḍen ma yebɣa ugellid ameqqran. Tanemmirt.